Maga. Maga. Mai Rudo.
Wo ndo pamukagara. Eh ndikudze hangu zuva kakwapisa. Rega ntoro changu chisiku. Chando chacho here? Ah, chiri kutoda kudziya zuva. Eh. Ko kwakanaka here Mary? Maga.
Ndine kanyaya. Eh. Ndoda kuti mundiudze. Ndatadza kuziva kuti zvikureve. All right. Nyaya yakadiki kandoda kuti ndikuratidze. All right. Ndine varume tu vandiri kunjola navo handiti. saka varume ava vese aa musanditarise ka kunge ndini ndinonzi ndatanga nazvo muno muzimbabwechitaurai mai rudo eh, varume ava vari kuti vari kuda kundisendera hanzi iyi hanzi nude pano tichi hanzi can i have your nude
aya pano tichi mai rudo makazvitanga riniko izvo
Zvei? Mai Rudo, ine ndotokurambira ini. Makazvitanga rini kwezvo?
Vakomana ndine vakomana wangu tu vanonditi vanhu tikufambidzana navo. Saka vari kunditanzi can I send you? Apa ndatadza kupaza kuti pakati nudu.
Nudu zvinorevei?
zvinoreva mapikicha enyu makashama ah. musina kupfeka zvese izvi zvese izvi musina ndozvazvinoreva ah. madha ndine andinawo ka ndikambozvitora ndichigeza musuno ndaingozvitorawo ndofunga ndaingozvifungo ndikati ndingozvitorawo pikicha anoziva kuti ndo zvavanoda saka kana zvizvo zvavanoda nokuti ndo vari kundichengeta kaini regai ndisendi apa itu saka regai ndisendere ushu ushu ushu dhaa Kwasara ndoita forwarded handiti kune mumwe wacho. Ah!
Amai Rudo imi? Yeah. Yee! Honai masenda mufamily group renyu iri. Ndoita sei? Delete apa. Ita delete for everyone. My way. Vanofana kuti delete for everyone, mai Rudo. Honai maita delete for my way zvangu. Saka apa zvichadzokereke?
muchaita sei uneiwo madilita for madilita kwenyu mega maifanira kupresa apa mairudo kuti for everyone
saka ndoita sei madha zvinodzoka futi hazvichadzoke mairudo zvaenda kueveryone zvaonekwa mufamily group remumba kwedu nhai madha nandipo mairudo Ndoita sei?
Pachidhiri chenyu china handipo. Panda kana. Aha.
Saka muchaita sei? Handichazivi manje kuti ndoita sei apa mu family group. Ndobuda here? Ndoita sei? Azvitanga rini kwezvo?
Ndoitawo sei ko? Ndo varume wacho vanoti pakari mari ye rent. Handi wangu ndibhadhara rent panapo. Ah ah ah ah ah. Sekuru, siyanai neni. Ini ndaiti group iroro rine zvimumumu. Nhasi maakundifonera manje. Ah ah. Ah.
Ndisekuru vapi vatotanga kufona. apa? Vatotanga kutofona. Ndoita Chaita sei mai Rudo? ndoita sei kunhai mother? Ndoita sei ndodirita nepapi? Pakutongoda uganvosta.
Makutongoda ushinga zvina basa. Muita sei? Muita sei?
Atete. Atete. Don't attend your words to me. Muri kuzvinzwa. Ito siyana ineni zvangu. Pandikasenda message marumwe zuro apa ndichiti wedu yandarohwa nenhamo ndipewa mari yeshuga kana kuti anoziva pekuita mari icho ngaandipe. Makadaira. Ha? Indaita kuti group rinori ndera zvimumumu. Muri kunzwa? muri group rekuti rinongomirira vanhu kunge funeral policy yenyaradzo kuzongoti nematambudziko nematambudziko hamusirimi maiti vanhu agiribheti nasunzeni maipfambi dzevanhu nhasi zvashamisei ha ndiri kuita zvinondipa shuga makambotipa shuga hereni siyanai neni zvenyu siyanai neni ndiri kuita zvinondiraramiseni nemwana wangu muri kuzvinzwa ah. nhai
nandipo mai magara amupo mune ukama neni makagara mamupo mamatonditiza kudhara vanhu vanoda kungomirira kuti zvishate nokuti indazosenda zvinyadzi mugurupu ndopada kutanga kuti vanhu pikerere neni kufona nemakozi vanhu andisingazivi tinapedzera kutaura nawo rini ah demet